Zimbabwe. Ini zita ndoitwa director Sadondo. Eh ndakabata Ultra Media Zimbabwe. Nhasi tasvika kuno ku Honde Valley kunonzi kuSagambe. Tiri muno mumunda unonzi vaSaruwanza kana kuti baba Lloyd. Eh nhasi tirumbopihwa kuti zvihenge. Isuta isu kwedu kwatinobva uko kudhuze nekure. Toziva kuti zvihenge ndozviya zvimwe vamwe vanotanzi madhorosiya. Ndotoziva zvihenge. Hameno ndokuzoitwa kwedu kwatobvawo asi kuno ndazwa chinzi kune chinonzi chihenge chipine apple kana kuti chinhanhasi handiti eh, zvichichinzwa izvi zere tichinzwe baba loid kuti vachitaura kuti iwo chihenge chinorimwa sei chinofamba sei chinoita makore mangani chisati chafa ndatenda zvangu kwa baba waloid ruwanzi ndoraramawo nekurima zvihenge ndizvo ndondiramisa pamwe chete ndine maplans anoita 1300 saka ndicho chirimwa chatino chinototibatsirawo but zviwanikwa vai zvekuti zvekubatsirika ndizvo tiri kushayawo zvakafanana nemafertilizer nezvimwe zvekushandisa muminda
orit baba loid imimi zviyenge zvenyu zvi muno zvinokura kwenguva yakareba sei zvinoda nguva yakareba sei kuti zvikure ah, three months three months three months wechifundo anongada kuti harvesta makuharvesta so imi mukaharvesta zviyenge zvenyu kazhinji munowana mari Ma harvester zvitenge zvenyu tomboti 1000 izvozvi. Ah nda harvester 1000 nogona kuona pamwe kuma 300 years pamwe kuma 250. 250. Eh.
So imi muchamuri kuda chii chamuri kunyatsoda chaicho tomboti ministry of agriculture vanzwa vakuona imi muda kuti chii ah, taitodawo kubatsirwa nemafertilizer nemafertilizer eh, eh.
minda munayo zvenyu yekurimira

1434 Alright, mogona kutsanangurira ka va- vasingazive kuti zvihenge zvii mogona kuvaudza pamwe zvine mamwe mazita amu- kana amunoziva kana echirungu tinodaidza nezita rokuti zvinanazi zvinanazi eh, kana kuti zvihenge Oh, hazvina hazvina zita rechirungu ama pineapples homa pine apples Eh, but okay rudzo rwandiri kurima uku inonzi ikaina Inonzi kaina.
Soft kaina eh. Okay.
So soft kaina yakasiyana ne mamwe ma, ma apples. Zvakasiyana namwe ma apples dzinokura zvekutoti imwe kana yana soft kabaya checha inogona kuita 5 kgs. Zvichenge. Eh achisa achina kutosvika pazera racho ba zvekuti chikasvika pazera racho chaipo chaipo chinotorema 5 kgs. Saka ichi chitori chidiki ichi. Saka taido zvibatsiro zvakafanana nemvura. Zvekuti tikadiridzira nemvura hazvinogona kukura zvekuti zvinonga zvakasvika zvakatokura orati baba aloid sa imimi muri kuti chenge ichi tikachibvisa handitika pachine chimwe chabudira here pasaidi kana kuti zvatovhara namo se plant roti chibage handi chibage tikabvisa chibage tihavhesta pane chimwe chichabuda kana kuti zvatovhara chakadai so chichingoti chingohavhesta ichi mumasaidi munotobuda futi zvimwe orit eh, munonga muchibuda zvimwe sazvo chinokwanisa kurarama makore mangani ko muchingodya muchingoshandisa chihenge ichochi haa ah, zvekutoti uyu munhu wekutanga wandakatanga uyu na 26 years
unoti angangoti upenyu hwese ndinotongoti apa dambudziko riri pane nyaya nyaya yekushaya mvura
totoona mvura yemudenga dai tatichiona mvura yekudiridza hachaitokukura kupfuura apa usazoti mimi kuti mukawana wanokupai wanokukwanisa kudhonzeka nemapaipi ekuti eh, mvura mapaipi asvike mvura isvike mumunda zvinokwanisa kubatsirika ndizvo zvinotobatsirika zvinobatsirika Alright. tingatoona mugove akatoti kure kupfuura zvatiri kuita pari zvinezvi handiti Eh, aiwa haa, totenda zvedu ah, handiti ah, zvinokudzwa chikata
Zita rangu rekuzvarwa ndinonzi uyu ka Morris Might Sadondo. Ndinogara muno munzvimbo yeKahonde Valley. Ndinorimawo tea yamuri kuona iyi. E, ndiwo munobva masamba mamwe atino amunozotengawo ane emamweni makambani. Isusu ndikarima ndinotemha mashizha angu seaya. mashizha aya ndowa ndinotengesawo tinoye pane kambani yatotengesera eastern uyu ka highlands inouya nekatractor ichiyera zvirimwa zvedu then woti ikatengerawo ndokurarama kwatinotoita ini munda uyu ndakangozvarwa uripo wanga uri mundaka wababa wangu vakazosvika pakushaya ndoma ndakasara ndichita sei ndichidzidzawo nemari yechirimwa ichochi zvekuti ndo chirimwa chotondibatsirawo kuti ndikunge ndichirarama asi pane zvimwewo zviri kushota mukurarama imomo ndikakwanisa kuwanawo mafetilizer nemvura yakafanira zvinondifambiro zvakanaka uyo ndinokwanisa kukohwawo zvakanaka kuti ndikwanise kuwanawo vamwe vanhu vanenge vachindibatsirawo mukurima chirimwa changu ichochichi nekuti mune basa ririmo sekudzurira mawidzi akaita seaya haadiwe muchirimwa ichi nekuti imwe nguva basa rikawanda ndinohaya kamushina saka mushina ikazouya mune sora iro riri rinodii rinozotora tora sora iri then masamba aya asisiri masamba akanaka saka tiyo yamuri kuona iyi mukazotarisa panguva yekunaya ndoinoti wandei zvakanyanyisa stereki nekuda kwekuti mvura inenge yakuwanika pari zvino zvenguva inoyi yekupisa ndinodambudzirwa kuti handina mvura mukatarisa divi iri ramuri kuona iri iri baba mukuona divi riri kuita mukatarisa divi iri itori kuyi ndakatotoitemera temera kuti ikwanise kushuta ti iri kusaidi kuyi kutiwo panguva iri kunaya mvura yese inobva yanodi yanokura zvakafanana panguva imwe chete
saka imimi nei wasadondo saka tii munoitema chirudzii inotoshanda nemaoko ero kaya nemaoko ero moshandisa mushini moita sei tinokaya nemaoko three leaves and half sei yamakabata iyi tinokaya nemaoko asi panguva yekuti basa razowandisa kambani inombotibatsira nemishina inoyotese yotibatsira asi painouya mishina haidi makasviba mukuona sei papapa mm. pane izvi zvimasora sezvizvi ndikawana mari ndichaita sei ndichamurimisa rimisa moita sei mochena kuti kambani kana ikazondibatsira mushina ndese unofamba zvakanaka saka ndodambudziko randinaro yekuti capital yekuti ndikawana mvura yakawanda ndikwanisa kuhopa kuru bhozi ndinongoshingoshanda panguva panguva yekunaya chete ndongo inoita basa rangu zvakanyanya saka mukuona sai yekusaidhu yakadi yakatemerwa temerwa samuti iri miti mungakutoziva kuti inganga yane makore mangani iri tii Ah it yakavapo ndisati ka ndatombozvava ba. Aiwa munda wababa wangu.
Ko ino ino ino inoitwa sei ino kuti chizomiri chimuti chizokura kusvika pachiri achendeka chichitanga chinotanga sei chitoona kuti chinopinda mupotsi here chine nesari yechodii Eh, inoneswa yoneswa mukuona chibereko ichi chine chinhu chine zvatinoita Mabhozo. Right. Ehe, chinoniswa. Chinoniswa panogadzwa nisa. Asi nisa reo kaidyara inorarama kana zve more than 50 years. Bhozi munda unoitwa tarisa. Eh, ndewe kuma 1980s. Right. Eh, munda unoyo wamuri kuona uko. Konyoka umu nyoka paukati amuoni nyoka muri mune nyoka here umbozi green yakadai ika iyi. Ah, kunyuka haufa nyuka. Ah, zvinhu zvogona hazvo sanganika nazvo but semunhu wo sechipukawo but ah zvinyanyi kuitika. Oh.
Ah, nhasi ndafara guys, nhasi ndafara. Nhasi ndambona green iri kuno kuika iyi. Ah, ndafara ndisa mbuda ingoiona ichingobuda muma tingoiona mafoni tingoona tisazoti kuno zvinotooneka muZimbabwe. kuti utono green yakanatsa kuita green radai so sezvi izvizvi toriko kuno kuonde vhali aiwa totenda mwari chaizvo ndinika aiwa bho zvekuti maita basa kuno kuti kuno kuonde vhali handiti eh, kuno ku pandakamira pana panonzi pamudhebhu dhebhu hanzi unonzi mudhebhu dhebhu hameno ndizvo here kana kuti mudanho ndo manzwiro andazviita wavanzi mudhebhu kana mudanho Eh, vanhu vekuno kuHonde Valley vakaona kuti vakasajisa yonzi kuona itori nzira yekutodimburira nayo kuti vanhu vachida kuenda kumisha yekumhiro kana kuti vekumusha yekumhiro vachida kunouya vozokwira bhazi kana kuti vachida kuenda kumashops kana kuchikoro apo ndo pane chikoro chinonzi Sagambe handiti ka saka vakaona kuti kutenderera kutedza road yakaiswa inotenderera kudai so zvinganetsa vakati tikatora miti tikatema tema tobatanidza togadzira kunzi mudhebhudhebhu saka rega tione kuti hatidonhere pakuyambuka pamudhebhu dhebhu ari kutaura nezvapo wozi ii ndikuona miti yacho inotyisa saka ndikadonawo ah, mune zimbabwe mozouya